Akoyo lwak me Acholi man latin mo oparowa bang ceng moro ma kobedo ni tye ka lok i tekwaro me Acholi. Acholi kaka lwor atamo tero kare malac. ma onongo pe atye ka katti ki dwona me nino pwony ma lubbe ki tekwaro. Tin i nino dwe pyeradek me dwe me adek, atamo ni omyero akatti alok lok ma pire tek jo ma lubo lok ma tekwaro ma a ki bota. ma gilubo YouTube pa mega ma tye Acholi ki Ker megi gin tye ka lubo lok ma a ki bota ma dok ki tekwaro. Tim amito ni alok lok acel ma pire tek, pwony acel ma pire tek ma lubbe ki julu paco ma jang kwariwa obedo ka timo. Amito alub lok kom kwer i tekwaro pa Acholi, tekwaro pa Luo. Gin ma kilwongo ni kwer ni pire tek pien kwer en aye Ryemo jami marac ki i gang. Kwer ka pe kikwero kwer maber ci kwer kelo peko. Peko macalo nini? Peko me to. Peko macalo nini? Peko me two gemo. Ci kwer pire tek. Dong, acoli, tin an amito loko kom kwer acel, kwer dwong i lobo acoli. Amito loko kom kwer ka dano oto, kwero lato kikwero nining? Obed i cawa-ni dong ma munu obalo tekwarowa, kwer me to dong peke. Ci, acoli, ka wan wamito ni wajul gang, gang ma tye ka gangu, gang iwa ma tye ka tore. Ka wamito wajul, ci omyero wacak dok cen ka kwero kwer ma yam kwari wakwero weng mapat pat, wadok ka kwero dano ka oto. Dongo aculi, tin an amito alub i kom kwer ka dano oto. Yam kwariwa ka dano oto, lato ka laco, Ka obuto i bur nino adek ci kwer cakke. Lakwer bedo dako muteggi ma nongo dong bene en cware oto, nongo dakoni bene dong kong kikwero, en aye dakoni eno ni bedo lakwer. Lakwer, ka dako ma oyuto ka obuto i bur nino angwen, Acholi waco ni lyelle dong myero kipur, ci en lakwere dong cako cako kwer. Puru lyel, icito ikwanyo bwir dong kulu ki pii kikelo, ento pii opwuyu ni en gwayo ki wi lyel. Wi otyeno. ma kweyo cakke, kicako ki gamo tipo pa lato ka dako, laco won gang, ki lakwer. Gin cako kelo tipo pa lato i ot. Gicito wanga yo otyeno anga akato-ni, nongo litino pa lato ki wodi weng tye i ot. Ka en, lakwer cako mako doge ni, Ki nying lato, atamo ni dano ma oto madit ma wan pud wabedo ki lyelle en aye mego madit ma kinwongo ni Alonyo. Alonyo Margarita, anyira pa labek pa nyakalem, nyak pa lulyere. Tin aye kitye ka pwonyo niyene, ci atamo ni abipwonyo ma kun gwok ki nyiye, pien tin dong obuto bor nino angwen ma nino ca wayike. Lakwer ma dako-ni lwongo nying lato ni, A, Alonyo, in tin dong wan watuki tiboni i ot.

nongo dano oling litit, litino pa lutwa oling litit, dok i yo tyen angwen ka dako mono okelo tipo tipo pa lato ka puro dye cakke. I yo odiko kikwanyo gweno kigoyo i wi lyel, gwenone kigoyo agoya. pe kingolo, kigoyo i wi lyel wang ma oto, dyel aruma, jo muyiko yik, kikwanyo dyel ma dako, kikwanyo dyel ma dako, dyel madit bene, nyo dyel madit, kirumo eni, kiwaco ni dyel aruma-ni, pien dyel eni kineko ma nongo luyik orumo conge aruma i kom dyel. Ka dong pe oto, ci kiromo dong ngodone. Dyel ki gweno-ni weng kitedo i nget lyel. Gweno kitedo i nget lyel, dyel dok kidiro manonok ci kitedo. Dyel-le weng ki gweno-ne weng kicamo pe donyo i ot. Lakwer coko litino pa lato tero i kulu ka bulu. Ka oo i dog kulu, litino pa lato bwungo piny, en twomo pii, twomo pii i agulune-ni, lworo ki, lworo ki litino kun onyo dok tung piny. Tyen angwen, ka dong en twomo pii i agulu, litino-ni dong lwokke i kulu, duko litino paco. Ka oduko litino paco gang, En cako medde ki kwerre, en lakwer. Jami kwer ma mitte, en aye oboko kwer. Lakwer tero terone, en kwonyo oboko kwer, kwanyo ringo ki lamola, ki kwanyo kic ki moo oya. Riwu orudo ki boko kwer, en terowu kic ki moo yaa, kirubowu bat. Ka dong en otero terone, kelo litino pa lato ki likwayi pa lato, yoko welo doggi, welo doggi kede. Pwonyu, pwonyu.

ma cware oto, lakwer tero en bene i dye lum i te yat odukku ki tuk. Ka lworo tuk tyen adek, nongo en woti gweyone, ci kelo tong gweno dong kanyu. Lakwer-ri lyeyo wi litino pa lato weng. Obedo ni jo mukene ma timo dong pe gilyelo ye wi gweng, giyoko odide ayoka i wi dano. Actually, man aye ka wan wumito ni wayub gang, gangiwa ma oto ni weng ni bok bok bok bok bok bok-ki.

Wun ludito, ma yam wuneno kit ma Acholi obedo ka judo ki gang lega obedo i cawa-ni, gwe ma kineno dong peke. Lulega bene dong ma kun nongo litino Acholi kikome, en pare ni nongo latin Acholi, reverend-ni bene nongo latin Acholi. Gin ma Acholi dong timo, en dong waco ni. Ni eno ni dong Catan eh in ka ito bene in dong in in myero kilwongi ni in Catan. In inongo ni obedo i cawani acwodi dong lok me kwer ma kit eno dong peke. An akatti tin pien acwodi peko tye i gang. Ka in imito ni kilwongi ni okonyi ci omyero inene ni in ilubo. Kita gin ma tibu-ni mito. Tibu-ni ocung i kom kwoye. En aye weko kobbe ni cawa-ni, a, litino acudi gin ma tye ka timme i lobo acudi, ma litinowa aryo tye ka timone, o, ciga moyo owiny dolo, gin ki olara otunu, ma gin gukati ki kokogi ni gin imito roco gang. E, nino ducu awaco ni, a, tim dwar pa jo-ni tye kilwongo ni tim pok dwongo. Ento lok ma nino ducu acwalo, abako doga ki botgi, an macalo labak dog i lobo acodi. Gin ma abako doga bene botgi ni, Nenu gin me yubo gammi, en aye mukonyo acudi. Ento gin pe wubed bor ki timwu, pe dong wubed bor ki timwu. Kit ma timwu myero wuya ogwoko kwede gang, gin pe wuwek tekwaro pa muno. en aye otelligi yo. Gin gubak doggi wek tipo aye otelligi yo, ci yubo gang ma Dokta Olaro Tunu kacel ki Tika Moyo Winy Dolo obedo itye ka wot iye i lobo Acwiri-ni, ci tipo obwinyo pien tipo aye timo jami, pe dano. Timo butiye atiya ku winy dolo gin ku laro tunu. Wun acoli madongo bene, abako doga ni wukony litini. Wukony litini ka ma gin pe ngeyo, wun wuminigi tam. Abila pire tek. Ka ma kitimo kacokke aye bene pire tek. Kacokke ma in ibitimo-ni, abino ka timone tika keni? Ee, pien tipo ka dano ogure, tipo bene bino. Tipo pe bino ka ka ma en pe mito kong oneno ni ber. En oweko yam kwariwa abina madit pa kaka acel acel. tye i godi i godigi kacel acel. Atamo ne acoli, wacako dok ki kwer, wacako dok ki kwer jami weng watimo ki kwer, kit wa yubu paco pa we dolo gin ki gin ko laro tunu ni omyero ocung i kom kwer, man ki kwero nini, man ki kwero nini, man ki kwero nini, man ki kwero nini, gin eni ki timo nini, en aye atamo ni. Timmy, An alok i kom kwer pien peko tye lok acwiny. Dong amito giko ni tipo-ni ka kita yam ogwoko kwariwa-ni. Mito ni dano gubed acel. Mito dano gumarre. Man aye lok ma in atamo ni pi kare malac ma pe atye ka lok, atye ka bako doga laling ling atamo ni gin an akati ki lok me kwer jojok ka malo.